Hoş keldiñiz bizim kanalımızğa Öyle. Bugün bizde Amina musafirlikke keldi ve biz böyle meraqlı bir oyun şimdi oynaycamız. Baqacamız qaysı biri qızcıqlardan dan tez yapacaq, öz kartoçkalarını tolduracaq öyle. Böyle kartoçkalar bar bizde. Baqıñız balaçıqlar renkler, adam müçeleri, kiyik ayvanlar, sebzeler, sınıf. ev eşyaları, aşayt malları, ev ayvanları ve quşları, urba, savutlar ve meyvalar. Kartoçkalar bizde bar. Şimdi bu kartoçkaları men çevirecem böyle, ya, şimdi nasıl, böyle qarıştıracağımız. Siz birer dane özünize böyle çekip, bu kartoçkaları sözlernen toldurmaq kereksiñiz, öyle? Kim birinci tolduracaq, o ğalibe qazandı. Böyle qarıştırağamız. Baqacağımız şimdi ana tilimizni kimdan yahşı bile. Ana oymay bence. Nazlı. Şimdi qoya bile kızım? Qoy. Ortaya qoy kızım. Toqta Nazlı tikrançık ortaya mında körünmey kızım. Çekeceğiniz şimdi birer kartoçka çekeceğiniz. Bir daha çık Nazlı bir daha çık. Ötken körün meydan özüne çek, tekrancık. Birer kartoçka çekip, kim birinci sözlernen, bu loto oyunu öyle, qırım tatar tilinde, kim birinci onı tolduracaq sözlernen, o ğalibe qazandı. Başlay, tanıştırtmadıq ama. Nazlı ortada, öyle? Qana, er kes öz adını söylesin. Men Nazlı.
Men Emina. Men Hatice.
Ve

Yahşı, o da zor bir iş degil, öyle? Hatice, siz bilesiñiz. Şimdi bu sözlerde qırımtatarca bu ev ayvanlarınıñ, renklerniñ, sebzelerniñ adları yazılğan. Ve olar bu kartoçkalarnı pek tez toldurmaq kerekler, öyle? Kim birinci tolduracaq? Men öge dineem. Sen öge dineesini qapattın, maşallah. Ben kirpi. Qana, qana, dördünci sınıf talebeleri, tez olunız, tez olunız. Uman.
Qana, tece, tece. Yanlış yaptım men, kerek edi, bir daha da size kerek edi doldurmaq. Saat kerek edi, saate baqıp. Qana, qana, qana, qana.
Hatice, Hatice, Hatice eñ küçücük. Onıñ içün Hatice ekinci sınıf talebesi. Hatice, Hatice. Amina da eki dane toldurdı. Hatice. Sığır.

Tez, Hatice, tije ara, tije! Hatice, tije ara! Hatice, neni köresiñ sen? Sende at? Körmeyim mından bundadan. Qazı? Papiy? Ve köküş. Tez ol! Tez, tez, Hatice, tap, tap, tap! Nu, Haticeniñki biraz ağırca. Nazlı, ne renkler tapalmaysıñ sen, qızım?
Yoq, taptım.

Amina da malan. Maşalla, Amina endi beş taptı. Nazlı dört tane taptı. Hatice ise tek dört tane taptı. Hatice tez ol, Hatice. Çoq, pek yavaş oquysıñ, tezce. Hatice, tezce oqu. Qulaq ol, Hatice.

Has sile, has kokuş at ve eşek ğalbi.
Hatice tez. Haticenki ağırım, ağır. Onki ağır, ayvanlar ağır. Hatice, Hatice, Hatice, Hatice. Tez ol, Hatice. Hatice, tez ol.

Köküş, tez ol!
At, at, taptıq, Hatice, maşalla!
Sarımsaq yoqtır sende. Tez ol, tez ol!
Tez ol, Çomuşo! Hatice, sana gerek. A arifinen başlayan. E arifinen başlayan, eşek, at ve qaz.

Onıñ içün endi o kartoçkaları çıqaramız oyundan. Öyle yapayıq, Nazlı? Oları çıqaramız. Yardım etiñiz maña birinci toplamaq. Oları çıqaramız, toqta, Hatice. A, bunı soñuncısı. Yoq, qalsın, qalsın, öyle toplamayıq. Eñ soñunda toplarıq. Kel, eñ soñunda toplarıq. Soñuna qadar. Men birinci endi.
Yahşı. Endi birinci Hatice kartoçkanı. Qana, köster. Sınıf. Sınıf eşyaları, Haticede, maşa, pek güzel oyun, men begendim. Endi er aşayt malları. O, Aminada meyvalar, Nazıda ise aşayt malları. Endi, ğaliba, bu sefer eñ qolay kimde? Botmek. Ötmek. Ya da tost ötmek, men bilirsen. Tatarca, qırımtatar tilinde, ana tilimizde ötmek olacaq. Nasıl bilmeysiñ? Qana, söyle bana, neni köresiñ resimniñ üstünde? Bir daha Hatice Yarmeteyev, neni köresiñ? Kitap. Kitap, belki masa, bilmeyim. Dolap. Dolap.

Tahta Hatice. Ana, Hatice daa endi mektep eşyalarınen tanış oldı, balacıqlar. Meşrebe o, krujka, Hatice, meşrebe. Başlayıq, ana. Mına, köresiñiz, balacıqlar? Ögreneler ana tilini nasılla. Sağ olsun, Leyla oca Asanova böyle pek meraqlı oyun İçim öyle. Bir daha Nazlı sen körünmeysiñ ğaliba bile kerek edi kırancıq yapmaq. Nazlıda ise aşa aytmalları. Nazlı neni köresiñ hanım böyle? Ayt. Penir. Balıq, yumurta.
Yağ o yağ. Sarı yağ. Şeker, et.
O bir belki tomar şeker olacaq.
Ot mek, et doğru. Ve bilmeyim suttur. O men bilesem o sut.

bir daa
Ya da belki şeftali o, men körmeyim bundan. Ya da şeftali, ya da qaysı. Bu zerdali ğaliba.
Şeftali. Şeftali eñ soñki ğaliba, öyle? Ceviz. Belki alma o, nazı körmeyim men buradan. Yoq, şeftali. Ya da şeftali, ya da qaysı. A, bu da badem ğaliba, öyle, Amina? Badem o? Badem, Nazlı? Qaysı? Bu şeftaliniñ yanında ekincisi. Körünmeyim bunda, küçücik nedir o? O cevizge beñzey.
Badem ğaliba.
Devam etniz. Qana, oyun başladı! Haliye, badem. Qana, qana, Hatice, Hatice, ekinci sınıf talebesi, Hatice, Hatice. Qana, ekinci sınıflar içün biz Hatice, Hatice.
Perde, perde.
A, o perde, pencere degil edi, perde. Yoq, o, o saña kelişmey. Soğanı. O, suv Gugum. içine qoyalar ve yuvinmaq içün. Gugum. Gugum, yoq, o da ne, Balıq.
suv içün.
Balıq. Balıq.
Hatice, saña kerekmey balıq.
Anahtar.
Anahtar, yoq, yoq, sende anahtar yoqtır. Yımırta, yoq, et. Baqıñız, sayğılı dostlarımız, bu oyunnı biz sizge tavsiye etemiz.
Biz bu oyunnı çoqtan satıp aldıq, amma daa endi bugün böyle fırsat oldı
oynamağa ve men pek begendim. Balaçıqlarnıñ yañı sözler ögrenmek içün bu pek güzel bir oyun eken.
Oglük ve peşmal biz deymiz, öyle, oglük.
Amina da üç, dört tane qaldı. Hatice de beş tane qaldı. Tez ol, Hatice, tikaran tezce. Nazı körmeyim, Nazı da daa çoq. Hatice, tezce, qızım, ne sende anda? Oturğuç, dolap, tahta, rale.
Aslında men añladım, bir daha bermek kerek size, bir daha, eñ güzel.

Nedir o? Nazlı, nedir o? Baq, men buradan körmeyim, qızım. Baq, nedir o, Hadicede? Yardım et oña, qızım. Kalendarr.
Taqvim.
Taqvim. Qana, qana, tez aranız, ta, tez, tez, tez, tez, tez. Qana, Amina da üç tane qaldı. Nazlı böyle, aha, kenara qoy, qızım. Baq, Amina ayağınen şimdi itemezsin, itermesin. Hatice, ahır onan, tek onı arama! Sende daam bar, oturğıç, raley sende, tahta bar, olardı ara, tez ol! Mına köresiz, balaçıqlar, bu oyundan demek ki belli, kim ne qadar sözni bile. Raley, tez ol, epet o-o-o! Raley! Balaçıqlar raleyde oturalar, öyle? Ralilerde oturalar sınıfta. Erik ne yoqtır sizde erik?
Hatice tez ol, tez ol, tez ol qızım.
Hatice sen pek.
Hatice yerinde baqıp oqu tez. Şamek, handa şamek sende? Sende ayvan şamek bar yoqsa?

Hatice teyze, ne kerek sana? Tahta, oturğıç, dolap, mına, men onı körmeyim, baq, dolap taptı Nazlı sana. Hatice, tez ol, qızım, tez ol.
Ya da Zerdali, ya da qaysı, Nazlı. Şeftali taptıq haysi literaturağa? Zerdali, biz zerdali aytamız, amma luğattan men baqtım, eken kiyik soyunı.
Tahvim.
Tez, mana körem men o tahvim sözüni, Hatice senin eliniñ yanında edi, tez su. Yoq, o tarafta edi, mına Nazlınıñ yanında oralarda bir yerde edi, şimdi kördim. Mende.
Qani?
Orada bir yerde, Mana Haticeliñniñ yanında, tez ol! Onıda körmey. Amina, Sofki, taht. Hatice, tez ol, oturğuç ve tahta, tez ol! Ya da kürsü ola olmay da, Hatice. Kürsü, tahta! Ay! Kene Hatice. Aman, balacıqlar, Hatice ekinci sınıf talibesi, ekinci sınıf talibesi, ellerini köter tepeye. Hele körsün, mına menim de. Oldu anadan. Toqta, Nazlı. O ekinci sınıf talebesi, onıñ içün öyle oldu. Yaşı, onı da kenara çek. Onı da kenara çek. Oldu. Kim birinci? Hatice, gerek yoq, yan-yana qoyma.
Amina birinci. Endi Aminanıñ sırası, Amina birinci. Nazlı. Ekinci.
Düşün, çoq bala olsaydı da. Urbalar. Qana, ayt urbalarnı. E, Amina, ayt, bilesmi urbalarnı? Savut.
Savutlar.
Amina, bize çevirip ayt.
Kiyik, ayvanlar. Göster, kiyik, ayvanlar. Pek güzel. Tamam, sana mektebe kerek şey. Kiyik, ayvanlar. Yanık tesirler. Oglük.
Bize de gösteriñiz. O glük, baq, birincisi çorap, soñ fistan, fistan. Fistan. Yubka, fistan.
Ya da bizde bunda eki dine, Şini men daa bir de qoşarım. Bu ya da kölmek, men bilesem bu kölmek. Yahşı. Oldu, başlayıq?

Yaş qalsın endi, qalsın, qalsın! Son, son, son! Hatice teci! Hatice, kim sende? Qaplan, körmeyim mından, arslan, tavşan, da ne bar anda? Kim degil, ne, ne? Elek, doğru, elek. Küküm, küküm, küküm. Ana, nasıl da, polo. Çomuç, çomuç. A sende fil bar yoqsa? A, bar, bar, bar. Qapatmañız sözleri bir-birinize. Diana, çekiñiz sözleri ortaya. Ortaya sözleri episi çekti, ortaya.
Çomuç. Qırpın. Meşrebe, meşrebe, meşrebe. Tijce, Hatice.
Fil. Hatice tez, fil taptı sana Amina berdi. Fil, fil na, Hatice. Maşo. Tece, Hatice. Arslan. Körmeyim buradan. Qaşqır ğaliba. Tavşan. Hatice, tavşan, qaşqır. Şamek. Şamek, Hatice tez ol. Şamek. Tavşan. Tavşan, baq. Hatice, ikinci sınıf. olğanı içün oña yardım eteler biraz, öyle? Nazlı. Maşa, maşa, devam et, Hatice teyze sana qaldı Qaşqır ve Arslan. Qaşqır ve Arslan. Hatice, Qaşqır ve Arslan.

Hatice, e, Amina da bir de qaldı. Nazı, sene qaç de qaldı? İki.
Nazı, o buru tepsi. Dan ne qaldı? Dan bir de qaldı. Tepsi.
Nazı, Hıdır, Hıdır, Hıdır. Sözleri baq taparsın. Hana, Hana, söyleñiz sözleri. Leylek.
Leylek, nedir o leylek? Aist o leylek, Nazlı. Devam etemiz, devam etemiz. Hatice, anda tahta sözü de bar, qızım. Baq, tahtayı da ayır. Tahta, mına sen geçen sefer tahtayı qoymadıñ, Hatice. Kevgir.
Hatice, kevgir, doğru. Qaruğaç.

Dinatime dime. Soñki üç, üç edi, Amina dördüncüsini qarıştırdı. Öyleyse urbalar sayılmay, urbalar sayılmay. Nazı, Nazı, urbalar qalsın anda ortada, siz öz kartoçkalarnı araycañız, kartalarnıñzı. Yahşı, urbaları kenara çekniz. Soñ oları siz toldurarsız. Şimdi, balacıqlar, bir de Hatice al da ver maña kartalar baqayıq. Ya da yaş, kerekmey köstermeye, şimdi siz özüñiz köstereceğiñ. Kimniñ sırası çekmeye birinci? Menim.
Men birinci tikerdim, episi endi.
Episi endi birer kere çekti. Endi men. Yaş, endi sen. Qana, Nazlıdan başla. Ne farq etecek, kim birinci? Toqta, Nazlı, sen körünmeysiñ, otur qızım, otur.

Hatice küçücük dan ekinci sınıfta. Hatice qanda atasın sen olar qızım? Hatice sen özüni tüşün tez ol. Hatice tez tez tez tez tez. Bahla Hatice bahla Hatice. Bahla var sende. Sende sebzeler. Hatice hanım bahla tez ol. O da bilip kenarda kenarda doğru. Tez ol tez ol tez ol. Hatice tez ol. Patlıcan. Patlıcan. Ne qaldı? Turp, taraqot ve

Amina maşalla köresin sen Amina da bütün sözlerini bile maşalla maşalla sen Amin maşalla ve kim Hatice de qaldı bir tanecik bermesene ne içün bermesene
Haticenkini tap qoyuñız nazlı tez Haticenkini tap qoyuñız
Nedir o?
Turuv, Pepita! Ves! Soñki oyunnı, soñki oyunda kim qazandı? Kimse! Çünki Hatice küçücik, nazlı. A Amina sen qadar bilmey, qızım. Añladıñ? Onıñ içün sen birincisiñ, onıñ içün siz birsiñiz. Can ağırtma kerekmi nazı bu oyun hadi çiye kızım maşallah birinci yer aldın birinci yer aldın yahşı nazlı siz dostsunuz epiniz epiniz kereksiniz bir birinizi tikarançıqnı etmek nazlı hatice küçücük daa ekinci sınıf talebesi İşte, sayğılı dostlar, kördiñiz, nasıl meraqlı oyun! Em pek Amina begen! Bugün ğalibe qazandı Nazlı. Biz añladıq, Nazlı. Amma Hatice ve Amina edi, maşalla! Ne içün? Çünki Hatice ekinci sınıf talibesi. Qanda ğalibe? Ğalibe olacaq. Amina ise Pek yahşı bile kördim nazlı qırımtatar tilini, ana tilimizni. İşte, balacıqlar, bu oyun ana tilimizde yañı sözleri ögrenmek içün pek güzel bir imkân, fırsat öyle. Onıñ içün bu oyunu biz sizge tavsiye etemiz, alıñız ve balacıqlarıñıznen Oynanı sule. Biz ise ne yapacamız? Toqtañız, bu qalğan sözleri qoydıñız kartoçkalarnıñ üstüne? Biz ne yapacamız? Ebet, Nazlı, ğalibeni sen hasablın. Biz ise yañı sözlerni ögrenmeye devam etecemiz. Er şeyni bilen adam yoq.

Taqdirlenecek. Böyle taqvim bağışlaycamız, öyle? Qızım, taqvimler böyle baqıñız, balaçıqlar, mana. Böyle taqvimler. Er kezge evde asarsıñız ve baqacaqsıñız, ögreneceksiñiz, bugün qaysı kün, qaysı ay, yılnıñ

Yanvar ayılı, yanvarnıñ qaçı, ögreneceksiñiz. Yanvarnıñ qaçı bugün, kim bile? Yanvarnıñ yigirmi sekizinci.
Yigirmi sekizi, yanvarnıñ yigirmi sekizi. Qani, Almazca köster yanvarnıñ sekizi, yigirmi sekizni. Qani, baqayım. Fevral ayını kösteresini, yigirmi üçü, öyle?

Ana tiline balaçıqlarnıñ sevgi aşılamaq, ana tiline qulaqları alışsın, olar evde, internetten ep ana tilinde videolarnı baqsınlar, qulaq alışa ve balaçıqlar dan qolay laf etmege başlaylar. Ana tilinde laf etmek utanmaq kerekmi? Bu, qırımtatar tiliniñ bütün şiveleri, o bizim tilimizniñ baylığı.